साहित्य ले आलोचना नितान्त आवश्यक छै लेकिन एहि बीचमे दस पन्द्रह वर्षमे जे रचनाकार सबके अपन आलोचना सहबाक शक्ति खतम हो गेलै मैथिली गद्य लेखन आ संपादन में एकटा महत्वपूर्ण हस्ताक्षर छथि डॉक्टर रमानंद झा रमन आइ ओ हमर सबके बीच उपस्थित छथि प्रणाम स्वागत छै सबसँ पहिने अहाँ अपन साहित्यिक जे आरम्भक प्रेरणा छै तऽ तकर बारेमे बतबियै जे ओ कोना आ कतयसँ भेटल अपनेके देखियौ रचना व्यक्तिके जे रचनात्मक व्यक्तित्वक जे निर्माण होइ छै दूटा बिन्दु तीनटा बिन्दु महत्वपूर्ण छै ओ छै आनुवंशिक परम्परा आ दोसर छै परिवेश तऽ हमर जे परि परिवारक जे परम्परा अछि साहित्य सर्जना विद्या अर्जनके से बहुत सुदीर्घ कालसँ से छै हमर पितामह छलाह हे हेमपति झा प्रसिद्ध विकल झा ओ शब्दकोश निर्माण कयलनि अच्छा ओ शब्द प्रदीप के लिखल छै ओ शब्द हम्म। प्रकाशित भेलै ओ जी हमर जे पितृ छलाह पंडित श्यामानंद झा ओकर बहुत मूल्यमान हुनकर मैथिली साहित्य संस्कृत साहित्यमे योगदान छनि हमर पिता स्वयं से साहित्य सर्जना करै छलाह हमर जेठ पीसी हुनकर पोथी दूटाके गीत संग्रह छपल छनि छत्तीस सैंतीस ईस्वी वाह हमर पिसियुत भाय बाबू कृष्णानंद सिंह हुनकर से अनेक पोथी छपल छनि मगर दोसर पीस युद्ध भए मधुबनी हुनकर पोथी छपल छनि वाह आ एकर सभक प्रेरणा जे छलैए हमर पिताके जे मातामह छलखिन जी श्री कृष्ण ठाकुर जी ओ मैथिलीक आद्य कथाकार छथि ई तऽ आनुवंशिक परम्परा भेलै आ हम जे परिसरसँ अबै छी तकरा हमरा लोकनि लोक कहै छै सरिसव पाही परिसर तक ओ सांस्कृतिक रूपसँ बहुत उर्वरा सम्पन्न छै जी आओर जे ओहिठाम नियति हमरा सभके जखन जहियासँ भेल ज्ञान भेल तऽ देखलियै विभिन्न ठाम साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रम सब भऽ रहल छै तऽ कखनो कखनो हुए जे हमहूँ जे रहितियै एहिमे तऽ एहिठामसँ ओकर उर्वना भेटलै आ पटना से एकदम मिथिलाम्भीर छपै छलैया एकटा होइ छै बुझौल होइ छलै स्तंभ रहै छलैया ओहिमे हम एकटा गौआके से बुझौल छपलनि अच्छा साइड एक साइड बासठि घटना छै हमरा ई तऽ हमहूँ लिख सकै छी एकटा बुझौल लिखलहुँ अच्छा बाद ओ छपलै ओहिमे ई एकठाम भेल गाँवक परिवेश भेल हमर शिक्षा जे प्रारंभिक शिक्षा भेल से गाँव से बाहर राघोपुर ड्योरी कांतिपुर ड्योरी भेल हम्म। ओहिठाम से ओ बाबू कृष्णन सिंह ओहिठाम ओहि समय जते प्रसिद्ध साहित्यकार सब छलाह मधुप जी हुए किरण जी हुए मनपद जी हुए सुमन हम्म। जी हुए राघवाचार्य शास्त्री हुए अच्छा। ई सब कोइ अबै छलखिन आ ओहिठाम निरंतर साहित्यिक गोष्ठी होइ छलैया आ ओ करथिन कि बाबू कृष्ण सिंह जे सभके रिकॉर्ड करथिन आ रिकॉर्ड कऽ कऽ ओ बजा दै छलखिन हेँ यहाँ जे- जेना मधुजी बहुत प्रसिद्ध छलनि हेँ माथे में शीतल सुर चढ़ता ससुर सशिष तो भाले में तो बे- देवघर भग विदा छल एहि तरहक जे परिवेश भेटल गामक परिसर आ ओहिठामक परिसर ई हमर से रचनात्मक व्यक्तित्वके से ओ प्रस्फुटनक कारण भेल बहुत सुंदर और अ, अहाँ बैंक अधिकारी छलिए त रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुभव की ओकर अहाँ के विचार आ लेखन पर किछ असर पड़ल हाँ पर पड़ल पड़ल ई एहि हिसाब पड़ल ओहिठाम त अनुशासन छलैया अनुशासन छलैया त ओ अनुशासन हमरा जीवन मे आयल हमरा जे पौने पौने दस बजे पहुँचै के अछि तऽ ओहि हिसाबसँ हम अपन दिन करै छलहुँ हमरा पहिने छलै छओ बजे पौने छओ बजे छुट्टी हेतै ओ जीवन जे छलै हमर से रेगुलेट केलक जीवनके आओर रेगुलेट की केलक ओहिठाम जे ट्रेड यूनियन छलैए तऽ ट्रेड यूनियनके ई देलकै शक्ति ओहिठाम इम्प्लाइ सभके जे अहाँ प्रशासनके से से निर्भीक भऽ कऽ काज करू हँ तऽ जखन निर्भीक भऽ काज करब तऽ ओ हमर चरित्रके विकास केलक आ विभिन्न ट्रेनिंगमे गेलहुँ ओहि ट्रेनिंगमे सिखबै छलैए कि अहाँके जीवन केना हेबाक चाही अहाँ काज पद्धति केना केना हेबाक चाही ई जे ट्रेनिंग छलै से हमरामे आयल एकटा बहुत पूर्णमे हम गेलहुँ ट्रेनिंगमे पूना पूनामे छलै रिकॉर्ड्स मैनेजमेंटके तऽ रिकॉर्ड्स बनै छलै केना अहाँ कागज फाइल राखी ओहिठाम से छलैए आ लेकिन ओ हमरा भेटल कि हम किताब केना सरियाबी सही किताबमे से कीड़ा नहि लगे तऽ की की करैके चाही केना धूम धूमन देवी किताबके बचाबी ओ जे छलैए रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम जे हमरा रिजर्व बैंक सिखौलक ओ हमरा अपना जीवनमे आबि गेल किताब रखैके आ दोसर छै जे ओहिठाम हमरा सबके ओहि ओहि समयमे से कार्यकलाप बान्हल छलैए छओ बजे छओ बजे निकललहुँ ओकर बाद अहाँ फ्री छी तऽ हमरा सबके ई चिन्ता नहि छलै जे ओहिठाम बैंकमे की भऽ रहल छै तऽ मुक्त भऽ गेलहुँ ओहिठामसँ बैंकसँ निकललहुँ ओकर हम्म। कम्पाउंड गेटसँ निकललहुँ आ स्वतंत्र रूप छी ओहिमे ओकर चिन्ता नहि अछि हम्म। आ तऽ बाँकी समय छलै जे हम साहित्यमे लगबै छलहुँ हँ नौकरी शिक्षा हँ आ साहित्य हँ तऽ एहि तीनूमे कोना संतुलन केलिए आर हमरा जहाँ तक बुझल अछि जे अहाँ नौकरीके संगे अहाँ पीएचडी सेहो केलहुँ हँ तऽ केलहुँ ई हमसब बुझऽ चाहब अच्छा देखियौ हम जहिया नौकरी केलहुँ तऽ आई एस सी हम पास केने रही ओ कएटा कारण छै नौकरी करैके लेकिन हमरा शिक्षाके छायल रहै जे शिक्षा ली हम तऽ हम पहिने राँचीमे रही बिहार सरकारमे काज करैत रही तऽ ओहिठाम नाइट कॉलेज छलैए तऽ नाइट कॉलेजमे एडमिशन लेलहुँ हम दिनमे ऑफिस करी आ ऑफिसे लग से कॉलेज स्थापित भेल छलैए तऽ रातिमे हम ओहिठाम जाकऽ पढ़ी अच्छा कॉलेज करी हम नओ साढ़े नओ बजे अबी अपन आ फेर ऑफिस छै ओहिमे ओहिठाम से हम ग्रेजुएशन केलहुँ तऽ जखन ग्रेजुएशन भऽ गेल हमरा तकर बाद हम रिजर्व बैंकमे पटना एलहुँ ओ तऽ हमरा छलै जे लेखन शुरू भऽ गेल छलैए ओहि समयमे अच्छा लेखन कहिए देलहुँ केना भेलै ओहिठाम एलहुँ तऽ कहलहुँ जे ग्रेजुएशन छी आब से एम ए करी हम एम प्राइवेटसँ एम ए केलहुँ बुझलियै आब अहाँ तक साइंस हम पहिने छोड़ि देने छलियै आ लिटरेचरमे आबि गेल छलहुँ हेँ तऽ एम ए केलहुँ फिर एम ए तऽ भऽ गेल एखन पी एच डी करितहुँ तऽ फेर हम पी एच डी केलहुँ ओहिमे सभटा ओहिमे हमर प्रोफेसर आनन्द मिश्र ओहिमे केलहुँ पी एच डी केलहुँ हमरा ओहिठाम बैंकमे पुछलनि जे हमरा अधिकारी छलाह है पुछलनि कि आब अहाँ तऽ रिजर्व बैंक छोड़ि देबै अहाँ एम ए पी एच डी कऽ लेलहुँ तऽ अहाँके तऽ कतहु कॉलेज जाइके चाही ने हम कहलहुँ जे नहि हम केना छोड़बै रिजर्व बैंकके छोड़ि देबै हमरा तऽ नियमित दरमाहा दैए हमर घर सारा बैसि गेल अछि हम्म, आ कॉलेज सबमे तऽ छओ छओ मास दू दू एक बरख दिन हँ। दरमाहा नहि दै छै हमर तऽ घरे खतम भऽ जायत तऽ नहि हम एहिठाम रहब आ ओ- आ ओहूठाम हमरा जे वातावरण भेटल अपन लेखन परम्परा छलै ओहिठाम से हम ई जखन लोक बुझि गेलै जे ई हिनका साहित्यिक रुचिक छनि तऽ जे हमरा फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट रही ओहिठाम जे असिस्टेंट कंट्रोलर होइ छलै पहिने आब तऽ डिग्नेशन बदलि गेलैए ओ कहलनि जे अहाँ से ओहिठाम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनलै एकटा कहलनि अहाँ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल लए एकटा पोथी लिखू अच्छा तऽ हम ठीक छै देते मैनुअल छलै एक्सपोर्ट सम्बन्धी मैनुअल सब सबके देलहुँ आ ओहिपर एकटा पोथी लिखलियै हम जे ओ हाउ टू एक्सपोर्ट निर्यात कैसे करें अच्छा ई जखन ओहिठाम मीटिंग होइ छलै स्टेट लेवल बैंकर्स सबके ओहिमे फ्री बाँटल जाइ छलैए तऽ पहिने तऽ प्रिंटिंग नहि भेलै बादमे ओकरा ओहि समय आयल छलैए से टेली प्रिंट प्रिंट अथी आयल छलैए टाइप राइटर प्रिंटर टाइप राइटर ओहीसँ कॉपी निकालि निकालि कऽ हजारो कॉपी बाँटल गेलै निर्यात केना शुरू करी अच्छा ओ हमर साहित्य भेल आओर बादोमे आबि कऽ जखन भेलै जे मैथ मैथिली एलै अहाँके संविधान भेलै हम्म, तऽ रिजर्व बैंक कहलकै कि जे ओकर जे छलैए वित्तीय शिक्षा योजना हम्म, ओहिमे भेलै सरकारके जे स्थानीय भाषामे अहाँ पोथीसभ लिखियौ करियौ हम्म। अनुवाद करबियौ हम्म। वित्तीय शिक्षा योजना के अंतर्गत हमरा कहल गेल जे हाँ लिखू पोथी हम्म। तो बुझल चले जे हिंदियो में लिख काज लिखे छे मैथिलियो के लेखक छे हम्म। तो उना लिखलिए हम जे एकटा पोथी टाका गाछ अहाँ बैंक अकाउंट खोले छी से की लाभ छे ए वास्ते छे वो टाका गाछ यो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ले बांटल गेले एकटा आओर लिखलियै हम जेना ओकर डी एन बी छलैए नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीके छलैए हम्म, केना ठकै छलैए अच्छा जे अहाँ एते पाइ जमा करू अहाँ कते दऽ दिअ आब भोरे देखै छियै केओ तऽ भागि गेलै एहि पर जे लोकके शिक्षा दै लए से लिखलियै एकटा हम जे लखपति जी लुटेला अनुवाद लखपति जी बनल बनल छला ओ ओ लुटा गेला अच्छा ई तऽ सेवा कालम भेल हँ एखन निर- नि- सेवानिवृत्तिक दस पन्द्रह वर्षक बाद हमर एकटा छलाह ओहि समय जे कलीग छलाह से रीजनल डायरेक्टर भऽ गेला पटना अच्छा ओ हमरा देखलनि एक दिन जाइत रही ने गेट गेल रही तऽ हँ। देखलनि तऽ तुरंत गाड़ीसँ उतरि गेला कहलनि जे अहाँ एकदम तकै छलहुँ हँ। हम्म, तऽ चमन लऽ गेला अपन जेनपर ओहिठाम कहलहुँ कि लोक बजौलखिन जे फल्लाँ व्यक्ति छथिन आ कहलनि हिनकासँ अहाँ काज लिअ तो हमरा की गेल ओहिठाम देलक कि ई अहाँके दू साल पहिलका घटना छी अच्छा ई फ्रॉड जे भऽ रहल छै ओहि फ्रॉड पर अहाँ मैथिली पोथी लिख दिअ हमरा बुझलियै तऽ ओ फेर बैंक छपलकै ओकरा से तऽ बैंकोमे हमरा से लेखनके भेल आ पहिने छलै कि बैंकमे सभमे अहाँ जे पोथी लिख नहि सकै छी अहाँ छपा नहि सकै छी अहाँ तऽ हमर तऽ दिमाग बहुत बहुत भऽ गेल छलए तऽ हम की भेलै करबै हम तऽ पहिले परमिशन जे हमरा दिअ ई पोथी छपायब हम ओ एकटा जे मैथिली जानकार छलाह हुनका कहलखिन जे एहिमे अतबे कहलखिन एहिमे एहिमे रिजर्व बैंक सम्बन्धी किछु नहि हेबाक चाही हम्म, हम्म, किया तऽ अहाँ ई नहि डिस्क्लोज करियौ जे हम रिजर्व बैंक इम्प्लाई छी हाँ, तऽ हम कहै छी हम क्या डिस्क्लोज करबौ हम तऽ साहित्यके सजना करै छी तऽ हमरा ओ परमिशन देलक हम्म, अहाँ से पोथी छापू एकर अहाँ आमदनी हुए से राखू अहाँ तऽ ओहि हिसाबसँ हमरा ओ पोथी छपऽ लगलहुँ साहित्यिक पोथी सब तऽ रिजर्व बैंक जे दुनू रूपसँ हमरा केलक आर्थिक रूपसँ सेहो हम्म। मानसिक रूपसँ सेहो हम्म। से हमरा बहुत प्रोत्साहित केलक हाँ। आ एकर हमरा गर्व अछि अहाँके अपन अथीमे बहुत रास पोथी अहाँ सम्पादित केलिए हाँ। तऽ सम्पादक हिसाबे जे नीक सम्पादनक हम्म। प्रमुख मापदंड हम्म। की मानैत छी अहाँ देखियौ सम्पादन जे करै छी अहाँ पोथीके तऽ एकटा देखियौ जे ओकर स्रोत की छै मानि लिअ हम बहुत बहुत पुरान पोथी सबके हम्म, सामने समक्ष जाहिमे ओकर स्रोत की छै तऽ स्रोतके अहाँ देखियौ तऽ सम्पादन करैत काल ओहि स्रोतके अहाँ उल्लेख करियौ हम्म। एक भेलै किया तऽ मानि लिअ जे सम्पादक से भऽ सकै कोनो त्रुटि कतहु भऽ जाय हम्म। ओ त्रुटिके दोसर कोइ जे आगूवला पाठक हेतै ओकरा परिमार्जन केना करतै यदि अहाँ ओकरा स्रोतके उल्लेख नहि करै छियै हम्म। स्रोत उल्लेखके चाही आ दोसर छै कि जे ओकर जे टेक्स्ट छै पाठ हम्म। पाठ पाठ छै हम्म। ओकरा सङ्गे अहाँ अपन बुद्धिमत्ताके नहि लगबियौ अच्छा एकटा हम पोथी पढ़लहुँ सम्पादन छै मैथिली कथाके छै ओहिमे ओ कथामे दोसर छलैए आ सम्पादक ओकरा स्थाने बदलखिन कतहु झुग्गी छलैए झुग्गी झोपड़ी होइ छलैए ओकरा मरैया कऽ देलखिन तऽ ओकर टेक्स्ट ने अहाँ जे एगो अथी हाँ। करियौ ई नहि करैके चाही अहाँके ओ जे छै अहाँके जे कोनो मंतव्य अछि ओ मंतव्यके अहाँ अपन फुट नोट्समे चाहे ओहिठाम ब्रैकेटमे दऽ दियौ जे ई ई उपयुक्त नहि छै लेकिन ओ अहाँ यथावत रहऽ दियौ जी एकटा पोथी आओर सम्पादन केलिए हम अ, किरण जीके छनि अ, चंद्रग्रहण हम्म, हम्म, हम्म। ओहि ओहि चंद्रग्रहणमे से अपने ओ लिखै छथिन कि हम्म, ई सभटा अशुद्ध अछि हम्म, ओकरा हम ठीक कऽ देलियै हम्म, ताहि दुआ- ताहि दुआरे हुनकर एकटा जे अ, भक्त हमरा पर नाराज भऽ गेला किया केलियै ठीक ओ जे ओ लिखलखिन आ हम दऽ देलियै ओहिमे हम जे ओहिमे ओहिमे ई छै आ ई हे- ई शुद्ध हे ई हेबाक चाही हम्म, तऽ एहि तरहक जे कतहु अहाँ टेक्स्ट करै छियै पाठ भेद भेलै ओकरा उल्लेख करैके चाही जे छै तखने अहाँ ओकरा ओकर रक्षा सम्पादन तऽ भेलै रक्ष सम्पत्ति रक्षा ने भेलै तऽ सम्पत्तिके अहाँ भंग कऽ रक्षा नहि ने कऽ सकै छी ताहि दुआरे एते जे सब कोनो सम्पादकके एते ओ करैके चाही ओकर ओकरा सङ्ग कोनो ओ अथी नहि करथिन प्रहार नहि करथिन टेक्स्ट जी आब किछु बात हम आलोचनाके बारेमे करऽ चाहब जे मैथिलीके जे आलोचना छै से अजुका समयमे कोना आगू बढ़ि रहल अहाँके की बुझाइए आओर साहित्य लए आलोचना कते आवश्यक पहिल तऽ भेल जे साहित्य लए आलोचना नितान्त आवश्यक छै आलोचना भेलै जे ओहिमे जे वस्तु छै तकरा लोक समक्ष रखियौ अहाँ उपसंगात्मक भेलै ओ लोक बुझतै ओहिसँ जे एहिमे की छै ओहिसँ दुनूके लाभ हेतै पाठकके सेहो लाभ हेतै आ साहित्यकार जे रचना करतै तिनको लाभ हेतनि जे हुनकर त्रुटिके परिमार्जन आगू करता ओ लेकिन ई तऽ होइ छलैए लेकिन एहि बीचमे दस पनरह वर्षमे बीस वर्षके सेहो कहै छिए जे रचनाकार सबके अपन आलोचना सहबाक शक्ति खतम हो गेलै हँ अहाँ हुनका कहबै जे अहाँमे ई त्रुटि अछि अहाँके नहि बुझै छी सोचि एहिसँ होइ छै जे आलोचना करै छै ओ कहै छै कथी लए निरर्थक हम अने जे विवाद करू हिनकासँ हम हम्म। जे लिखै छै से लिखऽ दियौ ई एकटा आ- आलोचकमे एहि तरहक मानसिकताके निर्माण भऽ जाइ छै ई तऽ एक पक्ष भेल दोसर पक्ष भेलै मानि लिअ हमर पिति छलाह हम्म। हुनका पितिक सम्बन्धमे कोइ लिख देलक जे ई तऽ एना गड़बड़ छनि आ एहि लए हम अहाँसँ लड़ऽ लागी से भऽ रहल छै आब तऽ इहो एकटा आलोचनामे से एकटा विघ्न उत्पन्न करै छै साहित्यकार तऽ नहि छथि लेकिन हुनकर संतान छथिन से लाठी लऽ कऽ अहाँके ताकऽ लगता हमर पिताके सन्दर्भमे हमर पितामहक सन्दर्भमे हम्म, हमर माय बापके सन्दर्भमे एना किया लिख लेलहुँ ओ तऽ एना छै एहिमे आ कहू जे ओ अहाँके बोझ छै तऽ ओ आब तऽ सभक सम्पत्ति भऽ गेलखिन हुनकर साहित्य ने अहाँके तऽ जमीन जमीन जथा तऽ नहि छी अहाँके जे अहाँके डी कोइ लिखा रहल अछि हम्म। एखन साहित्य चल ओ नहि छथि आ साहित्य आबि गेलै बाहर आबि गेलै तऽ समाजक सम्पत्ति भऽ गेलै तऽ जकरा जेना बोध छै ओ लिखते ओ लिखबे करतै ओहिना ओ बुझबे करतै एहि लए अहाँ लाठी लऽ कऽ ताका लगबै ओकरा आलोचकके तखन तऽ अहाँ अपनो अहित करै छी

तीस ईस्वीके जे परिवेश छलैए राजनीतिक स्थिति छलैए सामाजिक स्थिति छलैए एहि स्थितिके हमरा से अध्ययन रहबाक चाही अच्छा। तखने हम से एकटा कथा छै जे ओहि कथा कहै छै जे गाँधीजीके पटोरो नहि अहाँ बुझ हैत हम्म। पत्नी बहुत अथी छथिन मतलब पारिवारिक स्थिति बहुत ठीक नहि छै तऽ पति पत्नी पत्नी पति कहै छथिन अहाँ की कहै छी अहाँके तऽ गाँधीजीके पटोरो नहि हैत आब जे गाँधीजीके पटोर की भेलै ई स्वाधीनता आंदोलन समयमे जे खादीक आज आयोजन छलैए खादी पहिरू अहाँ चरखा काटू तकरा इंगित करै छै ओ ई परिवेश अहाँके राजनीतिक परिवेश ओहि रचनाकारक राजनीतिक परिवेश छै से जे अहाँके नहि बुझल रहत तऽ अहाँके ओकरा अहाँ अर्थे नहि बुझबै ओकर एहि दुआरे से इतिहास भूगोल सब तरहक ओहिमे से अहाँके अध्ययन करय पड़त समाजशास्त्रके जानय पड़त जे कोनो पात्रक व्यक्तित्व अहाँके अथी करै छी तऽ ओकर मनोवैज्ञानिक कारण छै से बुझऽ पड़त हम्म। भाषा साहित्य विकास लेल हम्म, संस्था और राज्यक हम्म। ई भूमिका के कोना देखैत छी अहाँ आर अहाँके कोन कोन संस्था सँ अहाँ एखनो सम- सम्बद्ध छी आ से हमसब बुझऽ चाहब सो हँ ओ भाषा साहित्यक विकासमे संस्थाके बहुत योगदान अछि तऽ संस्था छै एकटा संगठन छै आ समूह समूह एकठाम एकट्ठा होइ छै तऽ ओहिसँ एकटा विचार निकलै छै जखन सामूहिकता औतै तऽ ओहिमे से भाषाक साहित्यक काज चाहे सामाजिक काज ओ हेबे करतै मैथिलियोमे से बहुत तरहक संस्था छै सबके उद्देश्य छै भाषा साहित्य के विकास हो मैथिली भाषा साहित्य के विकास हो कि संस्था के उद्देश्य राजनीतिक सेहो छै तऽ हमर जे सम्बद्धता अछि से साहित्यिक सांस्कृतिक सम्बद्ध सम्बद्धता अछि ई साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था विभिन्न तरहक काज करै छै आ जे मुख्यतः हम से सम्प्रति जे छै संस्था सम्बद्ध छी ओ पटनाक चेतना समिति छै तऽ पहिने हमर सम्बन्ध एहिसँ जे कार्य कारण सम्बन्ध छलै मतलब कि जे हमरा अहाँ काज कहलहुँ से अहाँके हम कऽ देलहुँ तऽ मेम्बर सदस्य नहि छी अहाँके हम से जहियासँ पटनासँ एलहुँ तहिएसँ सम्बन्ध छलै लेकिन बादमे किछु एहन भेलै जे हमरा कहल गेल जे अहाँ एकर सदस्यता ग्रहण कऽ लिअ आ सदस्यता ग्रहण करब तऽ संस्थाके बेसी लाभ हेतै तऽ से संस्था जोड़लहुँ ओकर संस्थासँ सम्बद्ध भऽ गेलहुँ ओकर कएक टा पदाधिकारी सेहो रहलहुँ तऽ ओकर काज करै छलिए जेना ओहिठाम संस्था भेल तऽ कहलकै हँ लाइब्रेरी स्थापित कऽ दिऔ जतऽ समय छै ओहिठाम लाइब्रेरी स्थापित कऽ देलिए भारती मण्डन पुस्तकालय छै ओ देखै छिए बहुत ओहिटा मैथिलीके एकटा केन्द्रीय पुस्तकालयके रूपमे ओकरा से विकसित कएल जा रहल छै तऽ ई भेलै आ दोसर जे संस्थामे पहिने संस्था छलै जे से समाजक साहित्यिक वर्ग प्राध्यापक वर्ग सब तरहक ओहिमे लोक रहै छलैए आब सम्प्रति की भेलैए सम्पूर्ण देशमे मैथिलीके संस्था सब स्थापित भेलैए आ पहिने साहित्य लोक साहित्यकार सब छलाह प्राध्यापक छलाह हुनकर सामाजिक जीवन सेहो छलनि हम्म। लेकिन सामाजिक जीवन छलनि तऽ सामाजिक जीवनमे हुनकर प्रतिष्ठा छलनि हम्म। आ ओहि प्रतिष्ठाके लाभ संस्थाके होइ छलैए आइ काल्हि भेलै कि सम्पूर्ण देशमे मैथिल आ मैथिलीक संस्था भेलैए ओहिमे अहाँ देखबै कि जे बेसी जे प्रमुख लोक छथि हुनका सभके भाषा साहित्य पर अनुराग तऽ छनि लेकिन ओहि क्षेत्रमे हुनकर प्रवेश बहुत कम छनि हुनकर उद्देश्य रहै छनि जे राजनीतिक दिस बेसी रहै छनि हम्म। एहिसँ एकटा लाभ भेलै ई कि जे मानि लिअ कोनो हम मुख्यमंत्रीके मंत्रीके भेलै बजबै छी करै छियै तऽ हमरा ककरो काजोके ओ सुलभ कऽ दैए जे बस हमरा नहि अछि तऽ ताहि वास्ते ओ से प्रयास करै छै राजनीतिक स्तर पर करै छै लेकिन दोसर जे घाटा भेलैए किए तऽ प्राध्यापक वर्ग जे रहै छलाह मैथिलीमे सम्बद्ध से आब नहि अबै छथि हुनकर सभके अपन तेहन क्षेत्र भऽ गेलनि हेँ जे हुनका होइ छै हमरा से कोइ महान अछि छियै ने हम्म, साहित्यकार वर्ग सामाजिक जीवन छलनि हुनकर सभके आब साहित्यकार सब समाज जीवक नहि रहलनि हेँ। हम्म, साहित्यमे तो समाजक गप करता हम्म, लेकिन व्यवहारिक जीवनमे ओ अपना होइ छै हमरा से कोइ पैघ छियै ने ई जे अहम भाव साहित्यमे जगलैए एहिसँ भाषा साहित्यके प्रचार प्रसारके से बहुत हानि भेलैए आ जादे जहाँ सब मिलके आ संस्था सबके देखियौ जते संस्था छै ओकर से मनोरञ्जन प्रधान भऽ गेलैए

तऽ हुनका स्मरण करल जाइ छनि हम्म, एहि तरहक जे काज छै संस्थामे हम्म, से संस्था सब करै तऽ लोकक आकर्षण सेहो बढ़तै आ सोझे अहाँ सालमे एकटा खूब रम- धमाधमवला कार्यक्रम कऽ देबै एहिमे हम्म, गीत गबा देबै अहाँके तऽ वाहवाही भऽ जायत लेकिन ओकर जे प्रभाव जे पड़ै छै हम्म, से ओकर प्रभाव नहि पड़ै छै तऽ संस्थामे जे साहित्यकारक संलग्नता बढ़ै आओर प्राध्यापक संगता बढ़ै तऽ ईसभ छै विचार अबै छलै एहिसँ आ जे कार्यकर्ता छै ओकरा तऽ उत्साह बहुत रहै छै ओकरा लेकिन विचारक उन्मेष चाही एकटा स्रोत चाही से संस्था सबमे आँखि घुमा कऽ देखियौ सम्पूर्ण बेसर संस्थामे ओकर हेड के छै ओकर की पृष्ठभूमि छै ओकर ओ साहित्यिक सांस्कृतिक अवदान की छै ओकर तऽ से एकटा सा- संस्थाके स्तर पर हम्म, से एकटा ई उम, त्रुटि छै हम्म। जे सब मिला मिला के चलैके चाही हम्म। समाज आ साहित्यक संवाद ई अहाँ अपन दृष्टिमे केना देखै छी केओ साहित्यकार तऽ कतहु आकाशसँ नहि खसै छथि ओहिमे। तऽ समाजेके देखै छथिन ओ ओ अब हुनकर जे अपन सृजनात्मक प्रतिमाके निर्माण भेलनि ओहि हिसाबसँ समाज देखै छथि ओ तऽ बिना समाजसँ हटि कऽ तऽ ओ नहि करै छथि आ नव नव प्रवृत्त सब समाजमे अबै छै ओ प्रवृत्त कतऽसँ अबै छै समाज ओ देखै छथिन जे एहिठाम तऽ एना भऽ रहल छै ओकरा ओ हुनका ओ तऽ बीज रूपमे किछु भेटलनि ने तऽ आ ओहि बीज रूपके ओ से ओकरा पल्लवित केलनि अपन साहित्यिक प्रतिभाके अनुसारसँ आजकल जेना पति पत्नीक सम्बन्ध आबि भऽ रहल छै केना तनाव बढ़ि गेलैए ई जीवनो लोक देखै छै ने फल्लाँके घरमे एना भऽ गेलै फल्लाँ घरमे तऽ एना भऽ गेलै ओ प्रभाव पड़ै छै ओकरा समाजमे एलैए ओ घटना घटित भेलैए ओहि घटनासँ साहित्यकार अपन रस लै छै आ ओहिसँ बड़का गाछक निर्माण करै छै